Hello viewers, welcome back to my channel. Tiri kupfuurira mberi ndina memu Randu vari kutisanangurira nhoroondo yeupenyu hwavo. Eh, memu ndinokutendai zvekare nenguva yenyu and eh, chimwe chamataura mati imimi pamakaroorwa manga makagara makadzidza eh, already makava muri mudzidzisi wevana tine vakadzi vanowani ngataure ndichiti pamwe vano vanoita sekuti vakutoita kunenge kuimba kuti ini dai ndakadzidza hai dai ndakadzidza chinhu chakangokanganisika pandiri handina kunge ndawanirwa mari yekuenda kuchikoro vanhu vakadaro ivavo what advice yamungavakwanisawo kuti muvape
chandingataurira kumadzimai especially ane problem yekungoti inini dai ndakadzidza nekuti ndechekuti don't blame the situation yawakakura uri nairi ndambotaura kuti inini ndakakura ndiine situation yanga isiri so conducive but hazvina kundibata hazvina kundidzosera kumashure nai eh, saka make use of the time yaunenge uinayo panguva iyoyo use it rega kuti dai nekuti dai haabatsiri taura zviri kuitika iko zvino hauna hako kudzidziswa nevabereki vako ehe maybe for those reasons kana kuti pamwe ndiwe futi wakatokanganisa nguva yekuenda kuchikoro waitamba saka izvino izvo wakuzvonoti kudzidza kunokosha but you still have the time as long as uchiri mupenyu there is, there is nothing thats too late everything can be done kana munhu ane 8 years achienda kunotora drivers license what more iwewe wema 35 kana wema 40 unogona kutoverenga wakatoita degree izvozvi inini pano ndiri kutori vavaririri ndiri kutoida phd so handisi kudzokera kumashure aiwa tinotenda zvikuru nekutsanangurwa kwakanaka tichidzidza kuona kuti aiwa makore eh, hazvina basa kuti wane makore mangani zveshuwa zvavari kutaura kuti vanhu vakuma 8 years takaona vanhu vakawanda vaa vakuru and i remember this other man ainzi akatonyora matric anga ari kuma 60 so eh, between 60 and 64 but akatonyora matric yake eh. akatopasa mm. saka izvozvo izvo zvekunge munhu pamwe asina kunge akaenda kuchikoro zvinozokonzeresa kunyanya kuvakadzi vari kuzoti kana vakange vafirwa vari kusangana nematambudziko ekuti kuchengeta vana chaivo zvese hapana chaanenge achikwanisa kuita saka anopedzisira akuita mamwe mabasa asingatarisirwe semudzimai akafanana nekuzonge atingati pamwe kuita gumbo mumba gumbo panze kuitira kuti mai vawane kuriritira mhuri saka aiwa ayo mashoko advice atiri kupiwa namemurandu vati aiwa enda kuchikoro don't waste time yawawana iyoyo shingirira zvinoita chete hapana age inonzi iyi ndo ino panoperererwa kudzidza apa aiwa hazvisiri izvo unogona kuramba uchingoenda kuchikoro saka madzimai tiri kuadvaiswa zvinhu zvakanaka saka ndipo batai ipapo yes. uchinaye murume iyeye yes. iwe uchiziva hako kuti hauna kuenda kuchikoro yes. pane zvakaitika kuti usaende kuchikoro Ko, tauriranai nababa vachiripo kana uine shungu yekudzidza wodzidza ngatiregei kutora excuse especially madzimai echidiki mazuva ano um, isu takambokura tichifunga kuti vanofirwa ichembere but kwakufirwa unoroorwa two years down the line wakutofirwa saka make use of the time yaunenge uinayo and don't use kufirwa don't use your widowhood as an excuse for development in life widowhood haitope any development muupenyu hwemunhukadzi nekuti hapana anofamba akanyorwa kunzi uyu ane murume uyu akafirwa uyu akarambwa hakuna zvinoitika zvakadaro saka let's not use any condition yemunhukadzi as an excuse wonderful wonderful ane zeve dzekunzwa ari kuzvinzwira nekuti chokwadi vakadzi hameno kana vachiriko ataisimbonzwa zvekunzi munhu anoswera achidziya musana unoita sekutoti watononokerwa kuti murume abude aende kubasa ndiwane kuenda panext door tinotaura kuti zvanga zvichiitika kwangu nezuro vakazondirova nezuro ndakatukwa aiwa stop wasting time i think tiri kutaurirwa paya paya stop wasting time yekusara uchinozvitaura uye achitaurawo ende vamwe wacho zvavanozoita iwe ndounogona kutozosara uri one vamwe vese vachienda kuchikoro saka tiri kudzidziswa zvinhu zvikuru and uh, mem ndichidzoka zvezvo kwamuri eh, vamwe vana vamwe vabereki zvavanoita eh, kana kuti vakadzi kunyanya anogona kuti baba vakange vafa eh, vana havasi anenge achipamavachitogara vese pamwe aigonanga achivataurira kuti imi baba venyu vanozoita chakadai chakadai chakadai kuita kuti vana vave nebad relationship nababa vavo zvoita sekuti maexcuses amataurwa ayaya amamuri kutaura ayaya eh, mune muchataura kuvana kuti baba venyu havaite havana musoro ewe chakazodii chakazodii kuita kuti vana vavengane nababa vavo zvekuti kana vakatizenge vatofa hapachisina relationship yekuti vana ava vange vachitombofungawo kuti ha baba vedu baba vedu takatina baba imimi vana makanga muchivadzidzisa here kana kuti zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nevabereki vana amai kudzidzisawo vana rudo pakati pevabereki vavo nevana vavo nekuti nhasi unoyu shuwa chero baba vakaenda zvavo vakatungamira asi vana vanenge vachitonzwisiwa kuti aiwa baba vedu ukafunga one zvababa wavo kufunga zvakanaka vana vachine pfungwa iyoyo here kana kuti paine kamwe karelationship kanga kasina kunyatso kunaka Uh, ndingati muri mumba chinokosha rudo nekukudzana panana respect zvandinokanganisirana nababa mumba hazvifanirwe kuextenda kuvana kana vana vachizoita discovery method vega vakura kana kuti wega achifunga even ari paage yekuti achiri kuchengetedzwa neni akada kutaura zvakaipa pamusoro pababa vake handifanirwe kuzvitsinhira ndofanirwa kumutsiura nekuti mubereki mubereki kuti unzi mwana hausi amai chete hakuna amai vakamboita mwana vega hakuna baba vakamboita mwana vega mwana anoitwa nevanhu vaviri saka mwana ndewedu tese zvatinokanganisirana isusu even ndikaona mafaults kuna baba tichiri tese paye handitaurire vana izvozvi baba vakashaya kudai so handiudze vana paikanganiswa nababa vavo all have done is kuvaudza kuti he was a good man had he not been there tingadai tisiri zvatiri vakatidzidzisa vakatiitira zvekuti zvekuti vakafamba nesu pavakagumirawo takasara tikatorera ipapo saka kungoudza vana kuti baba It's good. Hmm. Hauna musi waunotuka baba. Chero muchirwa mudzimba kune mi vachirimo mudzimba. Hmm. Don't fight pamberi pevana because vana you make vana take sides. Vana havafanirwi kutora da side rekuti amai vedu vari correct, baba vedu vari correct. Vagozvitaura vachiri vana. asi kana vakura vanogona kuzogara pasi vakufunga kuti asi zvaitwa namudhara zviezvi zvaasiri right zvaitwa namuchembere zvanga zvisiri right vakura vavega and tinenge takugona futi kukurukura navo vachitotiudza kuti asi moms yamaimboita kuna mudhara yekukiya dho vari panze yanga isiri good
apo munenge makutoa zvenyu muchitosekachichitoseka ee achitokubvunza mwana kuti saka inini muroora wenyu akandikira muchanzwa sei ndo zvainzwawo gogo vangu pamaikira baba pazi ee aiwa ndati vane nzeve dzekunzwa zvavari kunzwa eh, tatopindirwa nyaya yekuti pane panotaurika kunzi vana amai ndivo vakakosha tatotaurirwa zvakanaka panapa kunzi aiwa baba namai vabereki vese vakakosha pane zvatsanangurwa takutoona kutoti baba namai vakakosha saka tinotenda memu nemashoko akanaka amuri kuti amuri kutitaurira saka chimwe chinhu chiri kundifadza nhasi unoi ndechekuti chero makasiyiwa muri mega eh, you are still eh, trying your best kuti vana venyu vaende kumauniversities your first born is an accountant and eh, mwoyo wechipiri ndiengineer ndamwe kuti ipi yacho engineering yacho akaita civil engineering mwana wechisikana mwana wechisikana ndiye second born ndi civil engineer wavo last born ezvina izvizvi iri mufirst eh, first year ari kuita medical eh, ari kuita medicine ndoyaari kuita ari mufirst year saka mem eh, muri kuti tiri kuona zvinhu zvakawanda zvakakura pamusoro penyu Chero mbosha saka nditangire kwatatanga kwe kwationa history yamataura yaya ndanyanya kufarira pamataura kuti ndakabuda ndisina chinhu because kune vamwe vanhu vekuti chero even hama dzakasiyana siyana pane vanhu vasingakwanise kuappreciata munoziva zvakanaka zvinoitwa nemunhu kuti akange nhasi unouyu ndiri kunosvika pane pamuchanzwa maviewers mamemorandu vakaenda pamusoro vari pamusoro izvozvi saka asi chandoda kuti mubatisise ndechekuti hazvina kungouya zvakadaro vataura mufirst episode yedu vakataura kuti ndakabuda ndisina kana chandakandinacho ndakangoti kuvana ngatitorei magumbeze but mukaona kwavakabvira nepavari nhasi vakutsanangura inhoroondo yezvinhu zvakasiyana siyana zvavaiita but nhasi uno unogona kuona kuti mudzimai wanhasi anogona kuti handitengesi ina handidi kutengesa asi kunodziya mushana nekutaura makuhwa uri panext door navanhu inana nhingi vanosara futi vachikuseka nekuti pamunoita mafriends four kana five muchitaiwa ndo chikwata chedu ichi pafo ipapo pane vamwe vanosangana futi vega vachiri vafuti uyu saka munee muchivengana vengana zvekuti mangwana muchazenge maakutukana makutaura kuti haiwa ye uye takuzonzwa zvinhu zvakawanda zvinonyadzisa zvekuti asi nhasi uno youare not just looking at uh, memurandu eh, tichiti eh, mudzimai akangobuda asina chainacho eh, mem eh, panapa ndiri kuona kuti tine inonzi edinburgh edinburgh international what is edinburgh international Edinburgh International is a school mhm. yandakatanga ndiri ndega eh, ndakura ndava teacher mhm. ndakaupgradwawo ndichiri kuzimbabwe tic deputy head kuita headmaster mhm. but ndakarelocata to south africa handikaswetawo mabasa akasiyana even rekukoroba ndakatombokoroba but vision yangu yakanga iri yekuti i want to maintain my profession yes. ndandine chido and kwandiri teaching is a calling by the way and andingori taitamba ndaitotamba ndichidzidzisa vamwe so ndakatsvaga kuti nditiche ndikwanewo musystem yemusouth africa ndikaita paper work yaidiwa kuti ndipinde musystem yemusouth africa ndikaticha ndakatanga kunoticha grade four kunorth west kwainzi kuposha school ndakaticha ikoko kwetemi imwe chete hazvina kundiitira mushe bva ndasiya ndisina basa mhm. ndichibva ndadzoka kuno gauteng ndadzoka ndakaenda pane chimwe chikoro pandakaita viewa bva vaona cv yangu bva vafara ndobva vandiita principal thats when i started rising ipapo musouth africa ndaitoitwa principal ndaakutotongawo maticha emuno varidzi vemuno vaakutokwawo nesu ndaiverenga handina kuzorora unoramba uchiita tumashort courses uchiupgrader munhu wedzimai unozviupgrader kana uchida kuti urambe uri abreast nesituation you upgrade yourself saka ndaimboita zvimashort courses ndichimboita zvema6 months ndichidaro but zviri related to education so mugore ra 2015 ndakaenda patownet ndakanovhura townet randburg ndini ndakatanga kuita principal pachirejistwa chikoro ichocho changa chiine vana three ndikakwanisa kuti pakavhurwa zvikoro because chakarejistwa vakaita enrollment yevana three muri muna december january tichivhura chikoro ndakasvika paine vana five vainzi ndo vana ndo chikoro chauri kunohedha chine vana five ndakapiwa malist emateachers ndikati nevana five nematicha ese amuri kundipa ndinoitei saka ndakatanga kurekruta kufamba ndichiadvertisa chikoro Musi wekuvhura chikoro pakanga pakazara vabereki vaitsvaga nzvimbo tikapa vanhu nzvimbo takatanga chikoro tanga tatone ne 100 vana first day ndainroll ndakapusha talnet gore rikapera second year maamunana june ndikati no ini nani ngarambe ndichisenzera mwana muridzi wechikoro anga ari director muzimbabweni anga ine age nefirst born yangu naaccountant wangu ndiye wondonziita bosi hazvina kundiitira zvakanaka pamwe ainonoka futi kutibhadhara wende uchitochema bosi yerenti hapana kumwana wawakazvara zvakandibata bata i decided kuenda kunonamata ndakakwira gomo ndakatsanya for three days ndisingadye ndisinganwi ndakaenda kuhedrobhegu ndokune gomo ratinononamatira ndikadzoka ikoko ndaudza mwari kuti mwari handichada kushandira munhu ndaakuda kuita zvangu ndega july ndakariza handina basa handina chikoro anga ari june panovharwa chikoro ndakabva ndati zvichivharwa ina handichadzoka ndobva ndatovharisa apa ndichishanda ikoko ndainzwa kudepartment kuti zviri kufamba sei ndandaa netuma relationships wo nemasecretary ekudepartment nei ndobva ndanosubmito maapplication form zangu ndichibva ndatopiwa provisional registration ndakanga ndisina hangu pekutangira ndobva ndatonotsvaga pane imwe chechi yeafm pandakanzi aiwa shandai muri pano ndikavhura chikoro chainzi hillcrest ndakatanga nehillcrest tiri in partnership tikafamba about five years pakatanga kuita maproblems napartner kusvika takaseparata ndopandakadzidza kuti aa ndiri mukadzi ndiri mbokodo ndinozvimiririra ndobva ndatanga edinburgh international wow. nanhasi iri kurara wow. ndiri onememorandu and uh, Eh, andatandisi kudzokorora bcause takuti tinzwe zvakawanda dai irikwa zvanga zvichiita ka taiti tinotosikana zuva rese tichiziva bcause aiwa inini ndakomborerwa zvekuti nezvinhu zvakawanda saka ndichitarisa jeni yenyu mother eh, ndiri kuona zveshuwa kuti nepamari zveshuwa zvinhu hazvingouyi munhu uyu unobva kunonzi from zero to mm. hero but zviri pakati apa apapa zvinenge zvaitwa zvinhu zvakawanda pamwe paunomborara nenzara pamwe paunotukwa pamwe paunoshorwa but hautarisi zvese izvozvo izvo unoramba wakashinga uchiva nevision ndo chimwe chendabata kuti munhu ita vision muupenyu haikona kuti ukasekwa kana kuti vamwe kutosekwa ngakukupe shungu kuti haa ndakasekwa nevanhu vaya vaya zvandaa ndichimbonomuka ndichinogara paya paya ndakandisubie ndichisekwa saka izvine zva chinenge zvandiita ii ndinzwa shungu zvimwe zvinhu ngazvikupe shungu muupenyu saka ndakatarisa ndichidzokera ipapapa futi mem eh, pane zvandiri kuona panapapa ndiri kuona kuti imimi eh, yoa Eh, vataura nyaya yekunamata handi ndakaenda kugomo ndikanamata ndandakatsanya for three days saka ndaona inini kuti your evangelism team leader eh, muri futi mm, eh, wismo leader muri futi secretary general muri futi teacher wekumadzimai handiti ehe muri ticha anoticha madzimai saka zvese izvi zvichi zvepana pandikuona kuti yajack of all trades nai
ndizvozvo hazvo ndiri kuona kune basa rakawanda chimbondibatsirayo kuti mumbotisanangurira kuti eh, kuchechi uku Eh, ndileader futi ka because apa ndiprincipal anditi wekuchikoro eh, kuchechi futi ndileader chii chamungambotisandicha mukatipa mungambotibatsirawo kuti madzimai ekuchechi zvii zvamungambotidzidzisa ndinonyanya kufara kudzidzisa madzimai echidiki vari kukura nekuti kuchechi kwedu kune mamwe madzimai akapindawo nejeni yandakapfuura nayo vakafirwawo vari vana vadiki ndinonyanyoda kurelata naivavo ndo vatinoti mawismo kuchechi kwedu wismo richingomirira kuti widows and single mothers masingle mothers vana vedu vanenge vamitiswa orambwa oluza hope but pandinodzidzisa ndinenge ndichidzidzisa kuti have hope mwari variko and bible rinotaura kuti shirikadzi dzechidiki kana zvichibvira ngadziroorwe saka ndinge ndichivainkareja kune ava vakarambwa ndinovainkareja kuti pawakakanganisa don't look kuti wakakanganisirwa look kuti pandakakanganisa inini ndepapi then you upgrade wogadzirisa Ndinovadzidzisa zvakare kuti iro muri munyika mamuri, regai kumirira kuda kuitirwa. Work. Shanda nemaoko ako. Upgrade yourself as a woman zvandambotaura. Ndinovakurudzira kuti namatai, manamata, moita. Nekuti kutenda kusina mabasa kwakafafa, Bible rinodaro. Saka ndinovakurudzira kuti ngavanamate vaine vision vachikumbira Mwari zvavari kuda kuita, Mwari ovaitira vobva vaita into practice. ah, yeah. and you are not only takuti kubva pane chimwe chikamu tichaenda pane chimwe chikamu you are also a mother in law tine mamwe relationships emamother in law anonetsa and how what is your relationship like with your daughter in law accountant ka uyu ndiye ane ndiye akawamuine muroora eh, tinoziva kuti vamwe madzimai vanozenge wakuti inini ndakashanda ini ndakasafira mwana wangu nhasi wakuroora hauchandioni hauna chauri kundipa imimi what is your relationship like nemuroora inini muroora wangu mwanasikana wangu ndinoti ndiye first born kuvasikana mwari vakandiropafadza nemwana musikana umwe chete saka pakauya muroora muna 2010 ndakatoona kuti aa tsitsi atoona esister achatomubatsira kumukudza saka ndakamugamuchira nekuti mwana ndikamuudza muroora wangu ndikati iwe hauzi muroora yuamaidoter I am not amwene zita rekuti amwene murelationship yedu hatiride ziva kuti kuna amai ini ndoziva kuti kune mwana izvozvo zvakatisa pamwe chete tinopfugama nemuroora wangu tichinamata as i speak atobva pano nevana vanoita tumashort visits vanoita malong visits and we enjoy ourselves anondirespecta ndinomurespecta ndakazvidzidzisa kuti mwana kana ati ari kuda kuroora ndochido chake don't stand in the way usamupa usaita an obstacle kumarriage yake maybe nekugona futi kushandisa maoko angu i didn't want to depend on my son even ndakamuendesa kuchikoro zvichioma i gave him that latitude to say grow do your own things anozviziva kuti ukaona mhama voti ndipoo aiwa vasvika panguva yakaoma muroora wangu anotozviziva mama ndimama vanoda kuitirwa zvavanoitirwa inini ndinoziva kuti mwanasikana wangu ndapindawo mumba make ndaona maybe hamuchisina mameti akanaka emutoilet handimbotaura kuti ko mameti aya muri kushaya mari ndinongopinda hangu musupamaketi kana mumuyi ndotenga ndokuigira paso esurprise kumuroorwa chero poto chaidzo dziri mufashoniwo idzi dziri kuitwa nevana vechidiki ukaona asina ndichiri amai vari able kai mhm. ndinongonotengawo Christmas gift iyi mwanangu. It keeps relationships. Wow.
Kudanana.
Yes. Nekurespectana. Wow. Kungopanana chinzvimbo. Yes. Nekungotya Mwari. Mm -hmm. ndakaudza muroora wangu kuti relationship yedu ngaive yanaomi naruth yes. and this is what we are keeping beautiful uh, second born civil engineer ndiye musikana ari kupinda muchata manje manje muna december Eh, chii chamakagadzirira mwana chii chamakamutaurira eh, kuti aende anoita bcause ari kunoitwa vamwene futi saka ari kunoita sei makamutaurira kuti samai vemwana musikana ari kuenda kunoita amwene bcause ndo marelationships anonetsa saka ari kubva kwamuri samai vake mai vake vane good relationship nemuroora wavo iye ari kuendawo kunoitawo vamwene vake chii chamuri kumudzidzisa
kana ndichitaura naye kubva musi waakatarwa tarida kuroorwa ndinofamba naye jeni yandafamba ndichimuudzwa kuti you remember zvakaitwa nemuroora wako nasisi wako namai ethan vakadai vakadai vakadai thats what i expect you to do unoona kuti inini nasisi vako tinogarisana haupopote kungomukudza and it starts from Day rawakamuzvara kuti waimudzidzisa tsika dzakadii idzodzo dzinokosha and zvinotibatsirawo isusu kuti mwana wedu kwaanoenda anonoratidza unhu haambotanga kungoita bhiza rinonopfachuka asina mbobvira akazvita kwekutanga saka takamurera semwana mumwe chete tai expect all the best out of here takamupa dzidziso vana mbuya vake hanzvadzi madzimai hanzvadzi dzangu vari kumudzidzisawo zvavari kumudzidzisa zvinokosha zveupenyu semwana ari kunotanga imba vamwe vangatongofunga kuti takamurera sekuti ndiye hwani akabva aitwa zai harisi zai takatomuudza kuti kumunda kunoendwa anotogona kusakura anotodhiga anoita zvese mumba anotoclinawo hatina kumbomudzidzisa kuti maoko anorembuka yes. so takamudzidzisa kwekuti tine chivimbo chekuti kwaari kuenda mhm. haasi mm -hmm. kunotinyadzisa tinongotenda mwari nekuti hazvisi kugonekwa nesu tega taitopfugama timunamatira vana vanongoda kunamatirwa ndinoda kukurudzira madzimai kuti vana ka vanonamatirwa kana muchiri madzimai ari kubereka vana waita nhumbi yako itoibata uchiinamatira uchiudza mwana ari mudumbu zvaunoda kuti ave kana akura mwana rega kupota uchimupa mazita asiriwo nekuti tsara unomupa ndozvaanova taurira mwana wako mashoko ekumuropafadza achikura inini ndingati kuziva mwari kwakandibatsira kurera vana kusvika tisvike patiri nhasi zvinokosha izvozvo ah, vane zeve dzekunzwa vari kunzwa tiri kudzidziswa zvinhu zvakakosha pano eh, ndinoziva kuti nguva yedu yakuda kukwana eh, ndachikumbira ndisati tapedza mumbonditsanangurira zvekare pane zvimwe zvinhu zvatinonzwa kuti pane nyaya yemafavoritism anoitwa mumhuri eh, vana venyu vakomana two then mune one musikana maivada zvakakwana here vana avava nekuti vamwe vanoti ainini vana vakomana ndina basa navo wandinoda musikana because pachabviswa pfuma ndichadya mombe yechimanda ndichazofuga zvakati zvakati imimi vakomana munobudisa mari kunze
inini vana vangu ndinovada sezvandataura kuti abata wangu abata mwoyo wangu ndinovada zvakafanana nekuti vese vakabuda mudumbu rangu hazvina basa kuti uyu ari kuwana uyu haasi kuwana and chandakagona ndakavaumba ndikavadzidzisa kudanana ivo pachavo izvi takazvigona nekuti taigara pasi tichitamba magames tichiseka tese pamwe chete zvakatibatsira kuyanana izvozvo izvozvi patiri kutogadzirira injiniya vatiri kuda kuburitsa the brother hatitombonzwisisa ari kuona ari on cloud 9 because the sister has done well the young brother ari kutoti hei you know we are all happy yes. as a family yes. kungogara muri murudo ndo kunobatsira hmm. kugara muchidanana and vana havafanirwe kushowewa favoritism because once wangorakidza kuti unoda uyu hauzive effect yazvo imwe effect inoitika kuvana vakaziva kuti uyu mukuru ndiye ari kunyanya kudiwa tombota muenzaniso wangu wekuti vanoti ndoda accountant uyu asati aachiva uyu anotofunga kuti saka inini am useless tato remove that self esteem maari moral yake yatove atove demoralized haachagona kuachiva nekuti anenge achikoti ini ndinonzi handina chandirogona kuidii kuita so the best thing garai pamwe chete farai mese sekai mese tambai mese vana vangu inini even ye accountant achiroora taitoseka vasikana vake tinosekana zvekusekana zviya vaitosvika pekunditi but mobs imimi pamaida mudhara vaiti muri kuiti you know such things e zvino izvi uyuwo aroorwa takatomuudza kuti ukangouya nemunhu asingaiti unongotiziva pano tinoseka but izvozvo tinenge tichizviita kuti tibatsirane vana vakure tichingodanana that's the best thing ida vana vako zvakafanana vana havapihwe zvipo zvakaenzana this is why muri kuona uyu ndidoctor uyu ndiinjiniya uyu ndiani and isusu takapiwa muroora wedu anobatawo namaoko ake haana a very high qualification but akasikopinda musystem akatoziva kuti pano panoshanda totoshanda tototsvaga mari anoitsvagawo zvandinoita Oh, beautiful ah ndiri kuchini uchandifadza maviewers ndechekuti eh, vanaka pane zvinhu zvamunoita zvese muupenyu mukaziva kuti mu- zvinhu zvamuri kuita muri kugonera mubereki wenyu ari kufara here nazvo munee maita chinhu chakanaka zvinovachengetedza mukaitawo zvinovarwadza aiwa vanogona kunge vachito vakutozorwara zvekuzonzi mabp zvaizve vanenge vazviwana kubva kuvana vari kuitawo zvinhu zvekuti ha tinoziva kuti shungu tinenge tinadzo hatikwanisa kuita zvinhu zvakafanana sezvataurwa namemurandu pano asi umwe neumwe ane chipo chake asi hanzi aiwa vana havaratidzwe kuti uyu ndiye anodiwa hazvina kunaka ida vana vako vese vane zvipo zvakasiyana siyana zvavakapiwa namwari saka aiwa tinokutendai maviewers rambai muchilaika rambai muchisheya rambai muchisubscribe kuti musarasikirwe nezvakawanda zvatinazvo thank you so much